Diva ravo rokuti vadye mwana asina kutongofa hake izvi maizviona. Mai makaona vanhu vanosanganisa mukadzi wemumwe bishop. Mai, regai ndinodedzere chimiro chavanhu ava. Ndati mukadzi womwe bishop one, two, mumwe nesi wezibazi guru vari mumuhetfield menyu. Nesi, nesi, nesi by profession, nesi chai. Taika zeti karaunda jei. kuti vaona izvezvi vanhu vacho muri kutovaona panasi kuti mutaurewo munodii munotyaka chinotya chinodyiwa

Kuda zvokubata kudai kubata Gloria kukakatira pasi. Ndikati ko sei mukadzi? Nokuti wanga abvumirana namasatanist. Saka yanga yamune kuti ngirozi dzokudenga dzazoti ngaachifa hake uyu. Asi wakatumwa pomwe maZouth Africa woratidza simba rokutumwa kwani? Kwakira Mwari. omudzosa kuti ararame uyu asi haano mashoko anobva kudenga kuna mwari chirevo chandisingagoni kubvisa ini somunhu kana vamwe vangu ava chirevo chiripo nechekuti imi mukasataura vanhu ivavo kuvatungamiriri vani venyu uye kuti muratidze kuti mabuda Mazviri. Zvokwadi. Zvokwadi munoitwa kanyama kanyama. Imi kusarira kwenyu kwanoratidza kubvumirana navo pabasa rani. Saka maona wakatumwa uri kurwisa chose kuti imi murarame. Asi ava vari kuti kana tikafamba naye tikafamba naye tozomuuraya ndomasatana. Ndaramba ndamuda kurega kuchitaura chinhu ichi asi Jehovha wati.

nevaroti vakadzi vandairota mushure mekuti cheka kwemwana kwangu vachiva chitakuda kutora mwana wako vakadzi ava kuti mai mugaza mai chivinge maiasama mai raisi ari kutaurwa uyaya pamesa taura zvechechi chaiyo kwete roma

Dona ham de samara ham Afrika yedu regera vana vamwari ini ndini muroti gwidi mucheke sendera wakereke pasi pabishop mudenge kumasvingo west ndasumukira kutaura zvizaro zvandapiwa namweya mutsvene tichati kurumidzei nokuda kwenguva shomani yandapiwa navakuru ndinotenda mweya mutsvene andipa zvanzi najehovha nzvimbo dzose mapurovinzi ese muno muzimbabwe Kwatinonamatira, danzi raJehovha Mwari, vatungamiri kumapurovhinzi avo vaite sowe imwe neimwe purovhinzi ite sowe ndikabvunza kuti isowe irei ukaikukumbirira varoti navaprofita nokuti paita satani ari kurwa kwazvo kudzivirira mabatiro ari kuita vaprofita nokuvakanganisa ibidhene ora ndabvunza kudenga ndikati kosei kukanzi najehovha mwari zvipo zvirimo muvana zvipo zvirimo muvana vamwari asi satani wasumuka ndaona mhepo yanga yakaita champupuri yanga ichifamba ichifamba ichifamba ichienda province neprovince asi yasumuka kudebheni kusouth africa ndikabvunza pamberi pamwari kuti zvinoda kudii mweya mutsvene akati panoda kuti imwe neimwe province iite sowe nevaroti kutaura kuti kubva kumuvhangeri mufundisi nabhishop weprovince iyoyo vanofanira kutobetserawo pabasa irori rokuti varoti navaprofita vakumbirirwe mubasa ravo ravanoita nokuti kwasumuka satani unoda kuvakanganisa mukubata kwavo ndiro shoko rokutanga randapiwa namweya mutsvene ndaratidzwa namweya mutsvene grona serbia ndapiwa najehovha mwari ndanga ndichiona vatungamiri vanga vachirutsa ropa ndikabvunza kuti ko zvinorevei kukanzi najehovha mwari hongu muchechi mutheafrican apostolic church Tirimo asi kuna vatungamiri vasati vatendeuka ivo varimo museti ndikabvunza else magridas even ora handina kuratidzwa kuti uyu ndiani uyu ndiani asi ndatariswa vatungamiri vanhu vanga vachirutsa ropa kukanzi vangada kuidza mutumwa wamwaripo womwaza waafrica vachiona somunhu jehovha mwari ati tichazova nenguvayo kuti pataite vamona vanenge vachia vachipupura kuti hata ah, tiri muhedu muchechi asi takambomuidza izvi zvinhu muyamutsvene ati nditaure kuti muchazviona rona sevyadan you read the first by ukazira muyamutsvene zvinoreva kuti wakatumwa wakapuwa simba rose kukunda zvese zviri panyika sheminai sheminai sheminai sheminai rip ndabvunza kuti ishamwe Kwete inzira yekuti vadzidze ndokuti zvokurutsa ropa ndizvo asi havangofi inzira yekuti mwari avaratidze bedzi kuti kuti uyu mutumwa wamwari wakasiyana nevamwe You read first by an Orenda Mejina Art Savior Dan. Am, am, am, Simanda ripitenda aragrama, loshidi magrama, zvakanaka Jehovha, zvakanaka ise. Uyo murume ona magirazi ndiupiwo. Hongu. Else Mark Reed. Ah! Handidiko, handidiko. Foronia haigezi zvitara na Abidei. Zvakanaka Jehovha, Mwari wokudenga. Ndanzira Jehovha. Daiwe murume iwe, waita sokuti ah, wamboshanda kunze kwenyika here? ndopandiri kunze kwenyika macro haadi ben kuda umore amene financial manager asari wechiindia pawakamboenda iwochishanda muflow yemuzasi asi pamusoro paine muflow ndaona munhu anga ane suta ari muindia

Ndaratidzwa naJehovha Mwari. Ah, munoshanda mose. Wrong. Uri kufinance munhu iye. Wrong. Through Whitby Cross and Daily Saprokota iwe zina at Savior Dan. Ham. Jehovha musununguri andipa kuti zvaakadero murume uyu. wakambofunga kuti basa rako iwe ripere iwewe iwewe iwewe basa unogona asi pabasa pako pakamboita mashoko makuru chaiwo chaiwo ndikabvunza kuti kosei ukanzi nomweya mutsvene uri kuti mishonga yangu iri kukanganiswa ndokuti akakuona kuye paanoda kuti akubate samabatira anoita vamwe vanhu vanokunda kudai Anozoona wakatuma powo mwaza waAfrica. Zvino shoko rechireva chiripo chati zvekuti uite accident. Mweya mutsvene ati accident haisi kuzoitika asi uchaona muIndia achiramwa basa otanga kuaplaya kumwe sezvinonzi wawana kuri nani. Paachaenda kune mari shoma Kudarika yaari kuwana izvezvi achitiza iwe. Zvino mukurwawo zvanzi zvibatsira iwe nokutsaya zuva rimwe chete. Izvozvo chero akandotora vamwe vake ndaona Mwari achikurwira achikusenge. Handitika. Iwo mashoko aripo. Eroshe Mark, wogara pasi. Handidi kutanda nenyaya yekuti time ishomawo. Uyo uyo nendebvu dzakati rebe uri pasi repa pomuchena uyu. Through we be crossing day rama. zvino zvounonamata unonamata zvakanaka waita dambudziko rimwe chete rehasha nokusaregerera ndavhunza kuti kosei ukaicha wabata nhasi chinobononoka kubuda muhana yako kana chakugumbura iwewe zvanzi gadzirisa hameno munhu wamwari chiri pakutaura newe zvino mweya mutsvene andipa kuti rona sebia dane orenda eh, handizivi hangu kuti nzvimbo chako mucheche asi uri munyori sham tek sham ara ara imeini ham hino chihwa nyaya yazvo iwewe waita dambudziko rokuti Hameno kuti igore ripiwo rawakabirwa kamera wo yako ha zvikamboti pindei birwa kamera mene ikamera here kana ndaona hongu ikamera ka hongu indaona sekamera zvino ndepi paita sekuti pamusangano wechechi isapai sokuona kwandanga ndichiita Hongu. Pamusongano wechechi. Hongu. Ndaona munhu wakazipinda muchuru chokundari kure chiye chiye chiye varoti chino panonamatirwa pachigara varoti paya aine chi aine kamera ndozvana ndisingoona asi handizivi kuti musangano iwoyo waivepi izvi ndandichizviona kuti une kamera yako yawakashaya ndizvoka zvinokamira fungwa dzako dzoti kuna vatendi vaunofungira kuti vakatorawo kamera yako iwewe woti ha kungava kunamata here kwakadai wakafunga izvi wakazvifunga mweya mutsvene ati jehovha unokupa zvizhinji nokuti handisi kuona kuwana kwako kamera iyi wakazomboiona here ah, kwete haunaka saka jehovha mwari apinda ataura shoko rokuti ngapave nokuregerera handiti ka through widb crossel yibidei kotari hai jehovha mwari jehovha mwari orenda wejina ati serbia mukadzi wakari pane hmm. so moita vanhu vamwari Handisi kunanga wakaba kamera kuti ndione mhaka. Ndaakutaura newe kuti ukumbire kuna Mwari nekuti pana Satani wejambwa ari kukuteverawo kuti zvawabata iwe zvi ubve waregedza zvisingoinda. Saka handi Satani wokuputsa anoda kukupa urombe izvo zvinhu zvakangonaka hazvo. Zvino mweya mutsvene ati mubatane iwe nomukadzi wako muite chi sowe muchikumbira kuna Mwari makatsanya zuva rimwe chete. ipapo jehovha mwari anokunzwira ngoni anokurwira vaniti wapanzwa tiwo mashoko aripo wogara zvako pasi tinotenda jehovha iloko tarie jiwasama right apapa pari kuimbwa apa handisi kuda kunanga munhu apapapa maikinda pamaiki iyo inongosvika ipapapa vanhu vasingoimba Zvanzi naJehovha pamusoro pevanogara ipapa vasina kumira zvakanaka, vachinzwa kuti nhasi handina kumira zvakanaka, zviri nani agare uko. Vanhu vanozviziva kuti kuimba unogona, uchaimba hake mangwana. Ndaona ruoko hwakaita black dai hwanga huchibata kamera. Ndikati seiko panhu nditsvene dziri muimba yani? Ukanzi naJehovha, kana pasina kumira zvakanaka musagarepo henyu, tokuti tingakutii muri vaimbi? Iyo basa raMwari richikanganiswa, Mwari anoda kuera. Mwari ari kuda kuera. Jurite dera rakuhi. Jimini arakimdesi.

rakanyurwa nyurwa asi riri rewaiti uriko here munhu ndiwe here akwete munhu ega amanye achiuya kuno kuti tidetserane kuitira kuti gogara pasi ndinenge vatoko somani

Wechna atara kuenda makro hard beast read chiki samtaidi taimenia atara maju loshna zimande ham zvakanaka chaiko ndisingapedzi nguva munhu wamwari hesi iwe unoratidza somutendi mutsva uri mutendi mutsvaka iwe hmm. chewa nyaya iri pano kuruni yameti ata saprokota iwe zina at serbia dan dan dan or une dambudziko remakumbo Jehovha Mwari ati, Izuva rako nhasi kuti usunungurwe. Ndapiwa kuti Bhishopi Eni Mwazha, Bhishopi Ngoni Mwazha akuteurire. Ndikanzi naJehovha Mwari, zvakare vatungamiriri vako ndivo vaya vanga vasimuka vaya enda munoita munamato kumba kwomurume uyu juridi ben murume uyu murume uyu iwe une ah, waka hauchina ng'ombe asi hapana zvari pandanga rakango danga paimba vane danga handiti ka iwe inokwangwa nechiratidzo chokuti paimba vane danga asi ng'ombe hapachi right ng'ombe dzako ng'ombe dzako pano kubata kwasatani kwakaitika through widb crossen day samara ndatsvaka ndatsvaka pana satani uri kurwa chose asi mwari wekudenga wati unokunda nozvinzwa mutungamiri dai munokusha mvura padanga raimbova danga iye kana wovaka danga ngavake zveipapo kana avaka ipapo uchatanga nen'ombe mbiri

zvino nyaya yako yandaona ingazoita kuti jehovha anyunyute nokuda kwako wakapfimba mukadzi womukoma wakafirwa nomukadzi nomurume wako zvino mwedzi wakapera mamita sevanhu varambana wani ndozviripo haano mashoko mashoko aripo mashoko aripo iwo akafikwa nomukadzi uyu asi iyeye mukadzi iyeye haaziye wako iyeyewe torega nokuti muri kuti mukambowirirana pamwe mokona kuwirirana mukawirirana mokona kuwirirana ndomuroyi unomunyengereiwo muroyi aiwa jehovha unoda kukupa mukadzi chaiye unoda mwari akanangana nokunamata zvawati munoda kunamata handiti here hawo mashoko rona sebyadani rit ukukuku tiri pamba pako uku amene pane mugoti unechi

zvino ndo ndandichitaura kuti hama yako handidi kuti unenge hama uwedzere chi rudo handitika asi tangotora mukadzi wavo wakapfimba nouyu wapamgodhi kuti havano kana kwaviravo vanoita basa rekurohi saka iwo haungapfimbi murohi takatarisa wambouya muini Kukanzi naJehovha, mombe dziya 16 dzatamboreva dzingazotorerwazve nokuda kwokuti varoyi vanenge vongomanya vachipinda mui vachiona mumwe wavo wounenge waroora iwe handitsivo naizvozvo ichimbomira jehovha anokutsvakira ndiwo mashoko omweya mutsvene ogara

Africa yedu ndozvinozvichitoma izvozvo kana kuchinzi kune zvidhoma zvirei kuti panoonekwa munhu izvo ndiri kutaura zvidaro mabhonzi ndozvidhoma zvacho mashoko aripo munhu wamwari kumbira kuna mwari chose kuti mwana akufundisa idhimoni romuroyi asi rakakumikidzwa nokuda kwezita munonzwa munhu wamwari ndapiwa najehovha mwari zvakanaka grona hamjuri tipene ara noti bini oraset

Jehovha Mwari anoti, Ndiko kusimbiswa kwanga kuchiitwa kuti mune rouroyi pauri. Saka Mweya Mutsvene ati ukumbirwe pano kuti uriko, nokuti haisi mhaka yako ka vakaronga zita iri ndiro rokama handiti? Zvino Mwari wokudenga anokubatsira. Uno- Unotugama apa woteurirwa pano navatungamiri, asi unozoita nguva inoita mazuva manomwe

Asi iwe amukene wari papamusoro pauri mutungamiri, iwe une musikana asi panguva zvino munhu uyu angaite semunhu unoti namatei namatei asi pakupiwa kwanoda mweya mutsvene haana mati musaka wakotsora kuti asi munhu mutsvuku zvishoma asi hamuna kuwamaona

asi ndachiratidza ndikaongorora kuti zvagara agwiti mugariro wako ndaona uri munhu anofanira kuti amutswe wena vanhukadzi uye unofanira kuti ambochibata bata vasikana kunyange vakadzi vavana

Mukomana uyu zvagara mugariro wake. Ndatoti kwachero tarira pashamwari dzake dzanofamba nadzo. Uno unokanganisa pamuri pachete zviya. Kana pakaita mumwe munhu achibatsirwa unogona kuti azevezeve. Nokuti pashamwari dzako munopedzesera mwana sevanhu vasipo pachereche.

Ndatoa pamusoro pemutungamiri ungate sekuti haana vati asi mutungamiri ungate semunhu unonetsana nomukadzi asi ndacherechedza ndichiona vari vanhu avo vakagara kweozviflo ndikati kochii asi tandane ndikucherechedza mutungamiri angate semunhu une mota Ndabvunza ndasharwara zvemota sindabata number plate. Ndaona ACO 5119 ndo number plate remota. Kana munhu ari pano ngaasunge tibatsira. Zvinhu zvaramba. Hapo

ndaona sowe rino wasunungurwa uye wati uchingosvika ndaona murume wake asina mavhiki maviri agamuchirwa muthe african apostolic church ndatoa pamusoro pomusikana wemuno mazvimbono dziruko ramaju elidini abaka

wonyano kukumbira zvikuru kwazvo murwama pakunorwa kwako ndati ndinonei jehovha chekutanga akandipa achiti a murwama unofanira kukumbira kuti urege kutiziswa nokuti ndaona ini

With the Lord shall he be delivered. Our Lord yadabhaira. Eh, ushe hwaMwari hwadzika pamafuzi ake akatakura korona yekudenga akauya nayo pano kuti vanhu vazobve uyewo kuti vanhu vagarwe namweya mutsvene ndonzwiko yavakatumwa namwari anzitaura uchiti ndinaye nguva dzose kana asikabva kwanga basa rangu ini jesu akamutuma ndinoda kuratidza nyika kuti zveri ndakamutuma

Batwai zvakanaka ani Kristu akauya. Masatanisi adzivisa mweya wakaipa. Rekenwa. Mukatadza kubata zvakanaka pamberi paMwari munovasha vanhu kuti vane mhosva yavasina.

kuti satani wakadzivisa simba rakewo kuti ripirese simba ramwari gamba rapira risimba raantikristu raantikristu satanism africa tabva ipapa

ndabva ipapo hanzi munoona here kuti ndarairiko wakatumwa hanzi namweya musere achivataura kuna mwari kuti gore riri kuteera mvura inaye kana isina kunaya mvura inazogorori africa Africa. Zara iriko. Sino wakati mwana mweya musere zauya pagomba achadzima zvavasina kuita gore ramangwana kuti mvura ichaita. Ndaona riri mukapuka nekufamba kwevanhu vachifa nenzara United Demo for a Jesa Tribosta for a Genmata Eria Kanzi mutumwa zvakakati pedu auya pano pagumo agwambwa auya kuzoropafadza vanhu auya kuziva nzara yegorenouya ainayo mvura inayo akuda yedu kuti mvura inayo tungisisana mvura iri ichazonaya asi ichangoti nonokei asi haizonayi

zvinopinda 2015 hanzvee saka ndozwi ramwari randichitaure ndichitumwa nomutu ndichitsingiva nomutumwa nditaura zvinhu izvi muna mwari nokuti nzvimbo yashandurwa nevatumwa abraham yedu